Una plana agricòla de 10.000 ectars ont era ja lo ròni. Tot a l'entorn, implantadas au pedi serre, nòu comunat per 22.000 estadiants, boissián,

Es pas una capitèla normala, eh? Es dins lo mur e se vei que lo lindau es estafat un pauc a la dèstra, eh? Lo lindau es aquò. Es pas per passar la vida, eh? Se per de quèis ui cabana se dis un molon de conaier mai de gròssa, eh? Era just per Sa para, quand fasie un cò de plòja o un cò de vent, lo monde que te diso que i avie de camisar, aquí de dir o de maquisar, son de farandolaire, eh! per parlar francament, eh! Es quicòm per un paisan. Vedètz que es pas un professionau qu'a fach aquò. Èra un biais de passar lo temps, un biais de quitar-li pèira De se volèrs per trabalhar la tèrra. La capitèla es dins lo mur, dins la paret, alors i aviá de monde qu'o fasien a temps perdu a son aiseta. Coneisses Rému? Rému, son nom es muraire. Arribus. Son, son paire, son, son reire paire, son aujòu èra quauqu'un que fasie aquò coma trabalh. Sián aicí davant la fònt dau Cucú, vesés que radia pas fòrça. Aviá pas fòrça, i a quauqui goteta que çò, quauqui degut d'aiga, mai l'interès es estat sotelinhat, vedètz, per la pomica que plantè aquel sauze qu'es a crebar, que plantè la platana aicí, I a d'aquò un trentenat d'annada, pas mai, eh? E, bon, tot aquò per dire que dins la Garriga l'aiga a una importància que ara lo monde ne sabó pas pus çò qu'es, per de qué fò pas d'oblidar que onte i a l'aiga i a la vida, e i agué d'aqueste canton i agué de recèrca que son estada facha, On t'en trobar de de tomba, eh, crese qu'es aquò, que son dau temps que marcia se disie massidia, es a dire que aquò es dau temps de quatre sègle davant la naissença de Jesús Crist, veses? Es un sit qu'es istoricament e sociologicament important. Pas mai. Degun a pas jamai poscu explicar per de qué se disié la font dau Cucú. Alors, Cucú, dau cèu se n'i a un aicí, ieu me sembla que n'i a de pertout. Aquò, entà quò n'i a pas pron per explicar. Alors, d'explicacions que i a que son, me sembla, pas trop de creire. Segures de pròva que lo climat. A chanjar actualament, aicí n'avètz una, e ara i a demòra pas paurèi, èra un lieu de vida qu'es completament abandonat, pas que la vegetacion, pas gaire que i a pas cadaira. Aquesta capitèla es. l'òbra de la Promicab per de qué èra completament abandonada. E se vei ben, per exemple, sus, aicí, sus lo lindau se vei la rascassa. La rascassa es per faire passar lo pes de l'autre costat, per pas que aquesta pèira agèsse tot lo pes dau cargament dessús. Se pòt veire tanben coma se monta la capitèla de dedin. A mèr de l'ausa en debòrd, veses? Es a dire que cada còp que fas un tour, i a un debòrd que a la fin farà quicòm de barrat completament. I aurà de pèira d'acata coma aquò per manténer. E pas mai, alara se vei com se vei ben com se fai la construccion, lo reblèr son de peireta com aquò per tancar la muralha, son d'un biais per empachar l'aiga de dintrar dins la cabana, alara quand as. Montar un apèiro com aquò te fò faire contrapès de l'autre costat per menar l'aiga en defòra, que prengue pas l'aiga. Alòs çò que i a de remarcable, qu'es de remarca, es que la pòrta es au devant. E aquò es rare, rare. Normalament es au miègjorn, se denon au ponhan. Limur, aquò se ditz un acòu, perde que en dessús i a una faiça, aicí disèm una faiça. E alara i a quicòm que fò dire es que degun en parla pas jamai, i aviá d'olivier a Mondau. Mai aqueli pèira que son sus lo costat mai pichon, que son de canteu se ditz, èrau per empachar li bediga e li cabra de montar, perde que ieu lis ai vista li bediga un tropèu dins una olivèra, es un destrusi, es un destrusi, te fan un chaple de qu'es pas de dire. Ja istoricament es pas lo trabalh d'un cò. Es a dire que segon lo nivèl demografic, se vos, i agué çò que se dis de rompuda. Una rompuda es quand se transforma la garriga en oliveta, per exemple. En francés, du défrichement. Se una rompuda se dis una bosiga, una artiga, segon l'endreu onte sies. Aquò explica que Nicla Pas son monta de coquelha per de monde qu'èro pas de la meteissa generacion. Mai, dic la pas son esta monta per de generacion e de generacion, dempiei, dempiei le magal la bona. Se vena li cauce, se vei netament lo pic San Lou e en fàcia lo baut d'Ortús. Contunhas aicí a man senestra se vei lo Mutas e de l'autre costat vau Nacha. Logicament serie la vau de Nacha. Aquí avètz çò que demòra d'una vièlha oliveta qu'es abolida completament e aquò vos explica tanben per de qué i a tant de muralha. Tanben una proteccion contra lo destruci de bèstia, subretot de cava, eh? Perque que dins li tropèu de Bediga, dins li li javè, i avié tojor quauqui cava. E aqueli bèstia te montan dins l'arbre e lo grèl nòu, es a dire çò qu'es interessant per la la recòrda de l'an que ven, èra manjar per li cava. Se pensa tojor. Au clapàs vist de defòra, mai fau pensar que servissie tanben vist de dedins. Ara aquela cabana es estada sauvada per de que èra pas sus lo camin e se vesie pas, es a dire que es estada aparada dau destrusi. Mai se vei que comença de comença un pòu de vedela, sabes çò qu'es vedela? S'abausona. Un pauc aicí, perque la ligason entre lo canton e la muralha es pas estada ben facha a la debuta. E i agué un cò de, çò que se dich un cò de sabre. Un cò de sabre, es a dire que i a ges de ligason entre li pèira. Bon, i a aicí un pauc, se vei un pauc de descarga, mai es pas estada. Eh ben, es un trabalh de pastre, es pas un trabalh de muraire. Se vei ben la diferença, perque que ara son a faire de capitèla que se son pas jamai vista. Son de professionau que te fan de pèira escultada, escrincelada e ne manca pas una, comprenèt? Mentre que lo tipe prenièt la pèira Di l'ai per la butar dins la muralha. L'onde e dau camin vesés una muralha qu'es pas jamai cabada, vesés? Sembla que se'n vai dreh au pic Saint-Loup e De l'autra man avètz la parièira, aicí i a una de mai. Tot aquò es la pròva dau prefat, dau gròs trabalh que faguèron dis anciens per una oliveta qu'es pas diflama, flama, es a dire per una oliveta paura. E tanben an fat tot aquel trabalh per quitar li pèira e per li zamolonar, per. Faire bisolivier mai poli. Se pensa pas jamai que se passava la vida per quauqui litre d'òli, pas mai. Aicí vesètz un trabalh de gròs de la Promical per una capitèla qu'es dins un calpàs. Çò que vèses aicí es lo quiu dau calpàs e la capitèla dicha es de l'autre costat. Aicí n'i a pas una de capitèla, n'i a tres que son tota estada facha per un òme tot solet que fò balhar la capelada, per de que

era comunhon. E a mi lo que le fè vraiment qu'ai far vraiment en plen es aquela qu'ai far en cò de mon dòle. Aquela lor, mon dòle volie m'ajodar, volie méter un pauc de ciment per, e le disiet, se le fas méter de ciment, la feu pas. Ai agut besonh d'el perque d'una causa qu'an avèm mes la sola pòrta. E vos diem, mas Ieu m'ajudaràs a metre aquela fòc. Automai a tote li pèri rei passada. Rei passada, tot de sut, de sut, tot, tot. E avei tirat sempre mei un cordèl, avei montat sul, tot drech, e de far una pòrta d'un costat, una pòrta de l'autre, Qu'a ben trabalhat per de que la capitèl es totjorn sus la ròca, es totjorn sus lo sòu naturau. I a una comunicacion entre li dos pèças de la cabana. Au fond, au bout del camin, vesètz